Безгә бүген мич серләрен чишәргә булды. Менә шушы була инде безнең зур мич, олы мич дип тә әйтәләр аны, төрле җирдә төрлечә инде ул, әйме әдәби китапларга, классик әсәрләргә кергән шушы мич безнең. Ул мич гомер-гомергә халыкның яшәү чыганагы булган. Монда аш та пешкән, монда камыр ризыклар да пешкән, мич башында балалар да тәгәрәшеп үскәннәр, әбиләр шушында җылынганнар. Гомумән, гаиләне туендыручы, җылытучы зур бер урын, зур бер әйбер булган ул. Менә Нурания апа шушы мичнең бүген безгә мичкә җан эрергә вәгъдә бирде. Әйме, ә аларда әле һаман да мич саклана икән. Шуңа күрә менә бүген монда Э, ашыгып, сейнеп килдек Кайбычка, Кышманга. Нуранепа белән таныштырып китик. Ул 37 ел Кышман урта мәктәбендә балаларга белем биргән, бик ихтирамлы мөгаллимә, э, татар теле әдәбияты укыткан, э, рус телендә укыткан кайбер елларда, сөйләм телендә матур, үзе дә бик сөйкемле, намазда машалла. Менә шушындый бүген ага бигә, ага апага килдек. Кошман авылына. Безнең инде ярдәмчеләребез Рәзилә белән Ризәлә. Менә шушылай авыллар буйлап йөрибез. Бүген менә сезнең янга килдек, Нурания апа. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Рәхмәт шулай мине олылап, хөрмәт итеп, миңа кунакка кайтканыгыз өчен. Мин бик шат. Үзегезгә рәхмәт. Инде Нурания апа, Менә кызларга аңлатып китсәгез иде, әйме, без инде күргән буын, миш-мишле заманнарда үскән балалар Әй. әле, әйме. Ә менә инде хәзерге балалар белмиләр, хәзерге э, яшьләр дә белмиләр. Ничек мишне, э, эшне каян башларга, ничек ягалар мишне, нинди утыннар, юкә агачымы, туйра агачымы кирәк. Менә шушы әйберләр турында сөйләп китсәгез иде безгә. Кызлар, хәзер без сезнең белән иң беренче эш итеп шушы пичкә утынны тутырып куйдык инде, шулай бит. Әйбәт элсен өчен юкә агачына менә шундый чыралар тыгып та куябыз. Чыра юкә ул бик тиз элеп китә. Кыры агач ялкынланып яна, шуңа күрә юкә белән Элдергән пич тиз элеп китәчәк. Бераз генә инде менә шулай кәгазь тыксаң, кәгазь бик җиңел элә ич инде. Әгүзу билләһи минәш шайтанир раҗим. Бисмилләһир рахманир рахим. Шырпы сызганда да, нинди генә эшкә тотынсак та, һәр вакытта бисмилла әйтеп башлыйбыз. Шулай бит, кызлар? Бисмилләһир рахманир рахим. Хәзер элеп китә ул. Аллаһ бирса. Ә бусы кызлар, менә морҗалар инде. Морҗаны ачмасаң бит тетен пичнең авызыннан игә чыга. Ә болай инде бу тетен юллыкларына куелган бу морҗалар. Менә шуннан тетен үз юлы буенча истәге э, тыштагы морҗага чыгып китә инде. Менә безнең, күрәсезме? Юкә агачыбыз элеп китте кәгазьдән бик тиз генә, шулай бит? Бик тиз булды бу. Бик тиз булды, әйе, чөнки юкә агачы иң тиз ялкынланып яна торган агач. Шундый җиңел агач инде. Ә имән, каен булса, алар бераз Катырак агачлар, аларның җылысы да күбрәк. Ә юкә агачы ул камыр пешерер өчен, ялкында кабартмалар, җукалар пешерер өчен бик әйбәт. Субханалла! Бигрәк җылы. Пешермиме кулыгызны? Юк. Юк. Якынга килсәң пешерергә дә мөмкин, шулай бит? Әйе. Менә шулай әбиләр иртәнге якта әле балалар йокыдан тырмаган чагында ук киштән тутырып куйган утынга чыраларына тертеп җибәргәннәр дә чарт-чырт иттереп шундый миштә янган утын Тавышына балалар берәм-берәм йокыдан уянганнар. Әниләренең тәмле татлы ризыкларының исенә Менә безнең мич яна, әйме, монда бер кочак утын бит инде безнең якынча. Өйне җылыту өчен ничә кочак утын кирәк булган? Безнең монда ярты кычак кына. Ярты кычак. Ярты кычак кына. Без сезнең белән хәзер кыймак пешерү өчен генә күмер төшереп э, күмер төшерер өчен яктык моны. Ә инде ине җылытыр өчен, бу зур мичне җылытыр өчен пичне тутырып куйганнар кичтән утынны. Бер мич тулы утын. Ул инде олы кешенең зур бер кычагы булган. Һәм ул вакыты буенча күпме яна? Утынына карап, утын ничек яна, 40 минутта да янып төшергә мөмкин. Әгәр дә инде утының чигрәк икән, озаграк та яна, бер сәгатьтә булырга мөмкин. Ә менә шушы бер кычак утын ине җылыту өчен җитәме? Җитә. Чөнки һәр көнне ягылган бит пичкә иртәнге якта. Мичкә. Кирпечләр суынып өлгермәгән. Шуңа күрә шул бер э, кычак утын җитәрлек булган. Ә менә бер юлы э, мичне дә казан астында учакны да ярырга мөмкинме? Мөмкин, мөмкин. Аларның юллыклары аерым. Казан астының үзенең төтен юлы бар, э, олы э, мичнең үзенең төтен юллыклары булганга күрә икесен дә бергә Ягъни бер юлы камыр да пешерә алган безнең әби-бабайлар, әбиләрдә, әйе, апалар, әниләр һәм ашта пешерә алган Шулай, бик дөрес. Шулай булган. Ә бу нәрсә? Менә бусы кызлар кисәү була. Без бит пичкә яктык та күмер төшкәнне көттек. Менә шул күмерне мин әнә кырыйга этеп куйдым, ә аста бераз таба астына күмер калдырдым. Менә кисәүне кулландым аның өчен. Ә менә бусы? Ә бусы инде безнең таба ала торган мичкә менә шулай табаны куябыз. Бераз төбен кыздырып алыйк әле безнең табабыз салкын әле ул. Менә күрәсезме истән, әнә ялкын бара. Әйе. Ялкын кечерәк булсын өчен мин хәзер тагын берәр утын өстәп куям әле шунда. Ялкыны кичле булгач, әйбәтрәк тизрәк пешәчәк безнең кыймагыбыз, Аллаһы бирса. Җә, менә шулай иттереп хәзер кыздырдык инде. Менә аны хәзер майлап җибәрәбез табаны. Менә монысы инде безнең май дигәче, безнең якта дигәч диләр. Май канаты дип тә әйтәләр аны. Каз, үрдәк каурыйларына шундый матур иттереп э, бәйләп, канат ясап куйганнар әбиләребез. Менә шулай май канаты белән, дигәч белән инде безнеңчә әйтсәк, шулай Майлыйбыз. Рәт. Ә монда рагай. Хәзер инде Хәзер электр баласын әкрен генә теге ягы белән, теге ягы белән. Әйе, һә күтәр инде. Хәм эшкә тыгабыз. Эшкә тыгабыз, әйе. Һә мин бу утынны күтәреп җибәрәм, яме? Табагачны белән ялкынын. Менә. Менә кыймак исеннән ялкын барга тиеш безнең. Әнә, күрәсезме? Әйе. Әйе. Менә шулай пешерәбез инде кыймакны. Хәзер кызарганын көтеп торыйк. Әй, молодец та инде. Афәрин, кызлар. Нинди матур кыймаклар пешердегез бит. Кыймагыбызны пешереп бетердек бит инде. Әйе. Хәзер калган күмерне пич төбенә таратып куябыз. Аны яндырып бетерергә кирәк. Тоташ агач килеш Учакка тартмыйбыз. Кайчан да кайчан болар да күмерләнеп төшә, аннан соң менә шушы кисәү белән учакка тартып куябыз, яме? Ул күмердә пешкән бәрәңге аеруча тәмле була, шуңа күрә әйдәгез мичне әрәм калдырмыйк. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бәрәңгеләребезне кызарып, янган күмер эченә салабыз да, аннан соң инде пич капкачын явып, бераз көтәбез. Пешне әле себерергә иртәрәк. Менә шулай иттереп бәрәңгеләрне хәзер Кызарып пешкән күмер эченә салдык бит инде. Менә хәзер пеш капкачын ябабыз. Кызуым былайга чыкмасын, бәрәңгеләрне пешерсен өчен. Нурания апа, гаҗәп бит бу, әйме? Бер яккан мичтә, димәк, ничә төрле ризык әзерләдек. Инде без генә менә ике ике төрле ризык әзерләдек. Камыр ризыклар да, кыймак та бит инде, әйме? Әле хәзер моның пишен тартсак бит әле Казанда Тагын берәр ризык пешереп алып булаймы? Була, анда да пешерергә була. Утын истәп торабыз инде билгеле, бу күмер белән генә пешмәячәк. Анда да пешерергә мөмкин. Менә шулай бер яккан пичкә бер ике чуен, анда кайсында ит була инде. Әле моннан алда балан катыгы ясадым, шулай чуенга салып, балан бәлешләре пешерер өчен. Камыр шулай башта ялкында пешердем. Аннан соң пирогларны ясап пичкә тыгып куйдым. Бер өстәл тулы ризык, терле-терле ризык була бер яккан мичтә. Олтын бәхәсе тора торган мич бу, җәмәгать. Бик дөрес. Чын-чынлап. Шулай. Бик кызганыч, бүгенге көнкүрештән төшеп калды. Бик кызганыч. Югыйсә, авылларда. Безнең шушы мичебез безнең иебезгә җан җылысы. Әйе. Булып биреп тора кебек миңа. Бәрәкәт. Бәрәкәт, әйе. Чишмә суы белән самавырда кайнаган чәй Аның тәмнәре, ап-ак шикәр, каймак, мич күмәче кышкы иртәләрне ямьләде. Чыра телеп алып мич каршында утын тулы мичкә ягасың. Ә аннан соң утлы күмеренә бәрәңгеләр тезеп саласың. Күмерләнеп, кара янып пешкән бәрәңгенең тәме! тәм иде. Дүртпочмаклы агач йортларның да эче тулы, күпме ямь иде. Ярар, беткән ди инде безнең күмер. Хәзер бәрәңгеләребезне әле пешеп бетсен өчен пичтә калдырып торабыз. Менә шулай бәрәңгебезне. Ә инде без хәзер Менә мондагы пич алдындагы келне себереп учакка кертәбез. Канат белән әйме? Канат. Канатны. Канатында. Менә канат белән яле. Менә шулай иттереп. Учакка кертәбез. Менә учакта хәзер калган күмер инде безнең җаны бетәчәк. Хәзер мыржаны Пешне томалыйбыз, бераз бәрәңгеләребез торсын әле, пешеп бетсеннәр урталары. Ши калмасын, хәм морҗаларын җабабыз. Әле буең җитә микән җавып кара әле. Яб, яб, яб бетер. Инде булсын хәзер. Булдырдык. Пиштә безнең бәрәңге генә пешәсе калды. Берничә минуттан бәрәңгене дә алырбыз да ашарбыз бергәләп. Менә шушылай бүген түгәрәк табыннар артына мич җылысына җыелдык Кайбыч районының Кошман авылындагы Мотыгуллиннар гаиләсендә. Машалла, монда өч буын Мотыгуллиннардан, оныклар, әни кеше һәм дәүәни кеше. Олень апа, шушындый түгәрәк мул табыннар артына еш җыеласызмы, туган нигезгә ешка киләсезме? Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Без бик бәхетле, әле безнең әти-әниләребез исән-сау, тигез. Безнең йортта элек-электән шундый гадәт калган, әби-бабайлардан калган гадәттер инде, нинди генә мәҗлес булса да, кунак төшем булса да, һичшиксез камыр ризыгы пешерелергә тиеш. Ничек инде ул, җука пешермәгән, сумса пешермәгән килеш кешене табын артына утыртырга кирәк дип, әткәй бигрәк тә әле аны, менә шушы мичтә пешерелә безнең һәрвакыт камыр ризыклары. Әлхәмдулиллах шөкер, шуңа күрә бик зур урын алып торса да, ул мичне сүтәсебез килмәде. Инде бик күп кешеләр сүтеп бетерделәр аны. Бездә әле ул үз урынын, мактаулы урынын алып тора. Олы яшьтә булсалар да, әти, әнием дә Аллаһуа шөкер иренми, әткәй заказны биреп тора, әни пешереп тора, әле пешмак, әле жука, әле сумса, бәлешен дә салалар, Аллаһуа шөкер, Бәрәң кабартмасын да пешерәм менә кайчагын да әни. Тирә-күрше әби-баба әбиләрне дә сыйлыйлар аннарысын. Аллага шөкер. Бик зур бәхет инде. Шулай саулыгың булып, үзең пешерәс, ашыйсы килгән әйбереңне үзең теләгәнчә пешереп ашау. Амин, амин, шулай, шулай. Балалар, сез нәрсә яратасыз соң күбрәк? Кабартмамы, юкамы, сумсамы? Мин сумса. Яратам. Ә мин кабартма яратам. Молодцы, Яра. Без кичә инде кунаклар кайта дип, юкасын да, кабартма сумсасын да пешереп куйганыек. Хәзер бергәләп шулардан авыз итеп, тәмләп чәй ишәбез инде сезнең белән. Кыймакны да авыз иттек. Ансын да тагы ашарбыз әле. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт Нурания апа. Әйдәгез, балалар, авыз итик, чәйләр ичик, тәмле итеп кунак булыйк әле без бүген. Без бүген яңа сүзләр өйрәндек. Табагач, кисәү. Мич авызы, мич капкачы. Кырым. Безнең Кышман авылы тарихы кирпич сугу белән дан титкан. Чөнки ул 19-нчы гасырда ук башланган эшне 20-нче гасырда да дәвам иткәннәр. Менә минем э, тормыш иптәшем Сәлимулла да шул кирпич сугу эше белән гаиләгә, ата-анасына ярдәм итеп, булышып, керем керткән. Менә мин хәтерлим, без миннән 2 яшькә олы абыем бар иде, Фәһим исемле. Без икәү кечкенә кул арбасы белән балчыгын ташып, ике ел кирпич суктык. Кирпич сугу бик мешәкатьле һәм дә четерекле эш. Ну шулай да инде вакытына күрә бик мактаулы да булган, кирәк тә булган. Менә кирпич башта балчыкны, кызыл балчыкны кырдан казып Баздан казып алып кайтасың, аннан аңа су сибеп, су сибәсең. Һәм ул көн саен 5-6 арба балчык алып керәдер идек без, кызыл балчык. Аңар су сибеп, аны зур палас белән тамалап куясың. Ул бер сутка пешеп тора шунда. Ә икенче көнне, ә аннан алдагы көнне шулай эшләгән, аны таптап аяк белән бик каты үзләндереп таптап кирпич сугарга хәзерләп куясың инде. Һәм бу бүген эшләгәнен икенче көнне шулай иттереп нитәсең. Кирпечне шул кечкенә абый сугадыр инде. Аны аңа да бик зур осталык кирәк. Аны сугып рәт-рәт дип бара ул. Аннан соң кич белән әткә инде килеп бергә-бергә аны аралап иясен кирпечне. Ул кибәргә тиеш. Шунда инде җилләп кибә. Ә шулай һәрдаим һәр көнне шул эш кабатлана инде. Балчыгын алып керәсең, су сибәсең, томалап куясың һәм кирпечне инде шул абый сугадыр иде.